Eh, ibi iduogo ka. Eto to ato ruoth to ang'a ma janyuol. Eh. Ato kata ka oto nyathine to osechwanyowa kama. Ting'e duondi.
Hmm? Ting'e duondi. Atatemo owachoni kama chief. Eh.

Ma nachako yo Joseph Sef Serif. Serif. Eh.
ma- Se- Serif ng'ama ne nigi juogi malich ichako nyathi, ok in miketho nyathi. Ah ah.
Ee, Ting'eni to joma mo on gi marokni. ee. An ka nyathini to onyuole. To kise ni we we chako nyathi se se Serif. To ogisa ni o ni mano to ne ne ner gi mano. to- Nyathini makosa ma nyamakego Mm. chalo kama. Mm.

Nipuko nyithindo, ipuko mine gi piny. Na na wuod Joshua. Okoro nyota ma kaka tin gi nyago e head ma lero de en go kamera dai mali. Kora kone ni abi abi wadwa ni ka chief kiny wuoru no mon. Mm. Ii nyathini wang'e tek. Eto to ochi hithi neno to ok en hero mara. To wach mare ko korona ne nyathini jakla asang'we. Ii. Hmm? To nyathini obukore ni o oh, ah, abana seduti. Koro ing'e ni korona ni to nochwanyowa nikech onego osa ni nyathini no onego bed ni itimo gi nong'ise niwacho ni iluongo ni triangle koso triangle
to kaka niwinje no kaka nowinj iwinjo kijana mm. toki owe ruodho nyaka ka sirikal ka toki ruodho dalau ka ok dalau wuoru ne miingo okan Sirikal bade boyo man kata iweya mana ka sani to polis moro madok maki oko. Ingeni ante po po po kayole kama diny. Eh, eh korido moro. Mama manyo chigo piny ithiedho nade? Oyi. Mama chigo piny machonge owinyore ithiedho nade? Mama no ne chwe maka tingo to tungu peng tingo ra tingo. Ito ne riwo gi adek nang. Dani loko sigi dwani twe gi blada. Pesa gi na tim. Iwinjo wuodi Joshua. Piny ok bidhi kodi maber som.
Asomoga gotieno. So so Somo. kata ki ki Kiswahili to waja so ni so. Ipani seche miya ingwari. Eh, seche miya ingwari disoma ango koso wang' kini to tileko mana custom. Eh. Oh, obungu ni yamo okudho. Eh? Nyathini be chamo galan. Eh? Bo chamo galan bimiega. Ah, nyathini ema kiyudo ko kochiemo e hotel. Nyathini chamo chiemo se heleng mia ariyo. Ai! Ai!
Mia ariyo to inywaso to isoyo iyi, mano chapat adi? Chief Oriambo. Mano chapat adi?
Chief Oriambo. Pero min gi otedo.
An kata kuma otedo. Werumo wach gi wuoru.
Min gi otedo chai maber mopoto ndi. Nowacho ni oh, adeba hawa noko oh, ok anyal madho chai ma chai ok chak onge. Ni ni ni odwa chai ma gi hinyu me sindando e sindan leo. Kanga. Magi wecheni bidhi somo. Adhiga koyaw skul. Sani korona ma nyomiyo lor sikul iwinja. Hey. Nyo onge chieng' ma sirkal wach ni nyithindo go ngwale. Hey. Iwinja? Hey. Adwa ni som. Chief ka sing'e riembo peng to kora ng'a mona. Peng ing'e riembo ng'i sani ok en saa monego bed ni gangori wi apiko nyathi marom kamani. Mas kata kibet e apiko ing'e ni mine kane weni mago lepi mani apiko kare in. Ka ging'iyo mos. Koro ka baba ok miyaga kata pesa madhi ng'iewo go sweet agol pesa kanyo. Hey. Nyathini ok imiga pes wit. Hata hamiye nyathi be pes wit. Hochiemo, nyathini to hochiemo kabie. Eh? Ne.
Iwinjo. Aol gi kesni, wang'ni kiduogo tatweyi. Onge wach machielo. Iseturo chonge mon mang'eny. Ai kanyo. Ii. Achi. Atoko. Nyathini wang'ni atweyo ok na yini kata sukul ok nodhi. Okawe.